Kemm tħoss li inti parti minn dil-familja Caritas? It is my family, ċajtek inħossni parti, l-imħabba li sibt mill-komunità, l-ħabba li sibt mill-residenti, l-imħabba li sibt specialment mill-key workers għan konest u l-head ta' San Blas, it's, it's amazing, it's amazing. Fimtu nħossa, fimt tant il-care, tant edem, Nejt impossibli men tobbuni jek pus serja ta' they're caring for me u jek ija ta' osja. Eh, kiku ikun hemm xi ħadd li ma jafx in il-Caritas qatt ma sema' biha din il-Caritas. U trid tispjega ħielu. L-ewwel kelma tiġi mħabba. Dik hi, mbagħad nispjega x'inhu għal programm għalfejn qiegħed hemm. Tajjeb, to rehab yourself. Tajjeb, and there is all the tools that you need, they are there. Fimt, anka għanna mill-sessions mal-familji, per eżempju, għamil irrit, minn barra, kollu mit-tfal tagħhom jew hekk jew l-raġel tagħhom, they have therapy sessions with the, with the family therapy. Fimt, and they're down to earth, naf id-diretturi ġimana, ġili morru jogging flimkien. Għalli għamil ta' eħe, eh, eh, eh, Fimt. Dak ma eh, kienx atletiku, eh? Eh, imma jiġa. Smajt, smajt, Darba nixin namel one run mi, u fil-5 ta' frodu, samt 5k. Samt. Ej, eh, joħroġ kom tiġru ġivi. Eh, kien jiġi Sunday, miskin, fil-5.36 in the morning, tajjeb, u kon jisaqsukom, minn rrit imur jirġri fil-ħodu. Kien ċertu nis imur jirġru fil-ħodu. And he's very dedicated, he comes to see us a lot, tam il-coordinator, Ian l-istess Fimt, mux għax they're high levels and everything, they're down to earth with us, there's truly care. Truly care fl-istaff dik il-ħagġa li sibt sabiħa minn dar program, mux oħrajn li ma mundux jaqsam ma data. Eh, fortunati, ew, eh, ma fl-istess eh? ħin. U ma fortunati fl-istess ħin. Intom fortunati ħafna. Intom fortunati ħafna li sibu nis li mux. You find the support li constant support over there. Mm-hmm. Fimt? Kun jgħid ħażin issa mmur nkellem għal kiwerki jekk vorrejt minn kiwerker mhux qed hemm għandi l-istaff l-oħrajn. Imma jien stjaj donnu this sena sew everything was like a puzzle, hekk rajta. Għax kollox beda jmur hekk konna grupp tajjeb ta' residenti, konna vera caring għal xulxin, Alla volja kultant tiġġieled targu mhux tiġġieled argumenta, but we're really caring. Fimt l-istaff li hemm għalija tal-ġen immens, man. I kind of keep on thanking them and thanking them for what they gave me. Fimt and the time they the patience, the time, fimt li jisimaw meta kun ħażin, li tawn il-kuraġġ biex nibqa' meta rrid nitlaq. Fimt? Issa nara, issa nara. Laqdin fija, bro. Eh, Meta nagħmel daw il-podcast dejjem nagħmel għal il-biċċa tax-xogħol. Jekk forsi hemm xi ħadd li qed jaħseb li jagħmel kuntatt mal-Caritas, il-parir tiegħek? Don't think it twice, just call, literally. Tajjeb, hemm post jismu l-outreach. Ta' fej, ta' fej għandhom iċemplu, għandek xi- Ah. għandek xi numru fej għandhom Ma iċemplu. nafux blamment, ma nistgħu Tiċu tella waħda eh, u saddil il-mobile. All right, eh. Għandek l-outreach. Let's say it was b- the, the one before the shelter. Okay. L-outreach huwa when you that's cry of help that you need. Okay. Tajjeb, when you're desperate and you call the rooms ma jien ġbajt fit triq ma nafx se naqbad nagħmel, ma nafx kif naqbad naqbdu l-kaptu, u kollok u koll ki worker. Hemmhekk, u tibda tagħmel għal sessions miegħu hija. Tibda tintaqla miegħu, 'l hemm u 'l hawn, he asks you jibda jara naqa' juhu l-fil tiegħek biex jara kif inhu and everything and then he will guide you through the steps if you want to do the programme. Mela tlaqna?